Majo, dann häerzlech wëllkommen zu dëser Pressekonferenz vun déi Lénk zur Budgetspolitik an iwwer den néige Wiessel an dëser Budgetspolitik fir iwwer fir den Opbau vun der Pressekonferenz kuerz ze soen. Also ech wäert eng kuerz Introductioun maachen, da wäert de Guy Foetz den Haaptpunkt uschneiden, waarfir eng Recettë mer kreéiere wëllen a wéi mer se verdeele wëllen an ech wäert enker kuerz iwwer Depensen schwätzen, déi mer prioritär setzen wëllen, mee den Haaptdeel ass awer deen iwwer d'Erhéijung vun de Recetten an déi besser Verdeelung vun de Recetten, also den Deel vum Guy Foetz. Wat elo eis, wat eis Budgetspolitik, eis Propositionen a Saache Budgetspolitik gi vun engem fundamentale Constat aus, nämlech deem, dass zu Lëtzebuerg, genee wéi an deene meeschte westleche Länner, iwwer déi lescht 40 Joer d'Verdeelung vum geschafene Räichtum, ëmmer méi am Profit vun enger Minoritéit vu Leit an enger Minoritéit vu Gesellschaften sech entwéckelt huet. Dat heescht, entre grouss Entreprisen a Leit mat ganz héije Revenuen oder Groussgrondbesëtzer, Leit mat grousser Fortune goufe systematesch iwwert déi leschte 40 Joer favoriséiert géigeniwwer vun der écrasanter Majoritéit vun de Leit. Ee Beispill, 1980 nach hunn d'Steiername vum Staat sinn zu zwee Drëttel aus vun den Entreprisë komm an zu engem Drëttel vun de private Stéit. An haut si mer praktesch an genee der entgéigegesetzter Proportioun. An dësen Trend geet haut ongebremst weider a gëtt nach favoriséiert vun der Regierung mat Mesuren zum Beispill a Faveur vun den esougenannten High Net Worth Individuals, dat heescht Superräicher, déi mer wëllen op Lëtzebuerg unzéien an déi d'Inegalitéiten hei am Land verstäerken. Sou high net worth individuals, déi wore, där goufen der ganz vill zum Enn vum 19 Joerhonnert, wou et ganz vill Groussgrondbesëtzer gouf a wou d'Ongläichheet immens héich wor. A mir gesi genee um Wee zeréck an déi Gesellschaft, déi ongläich Gesellschaft vum 19 Joerhonnert, vum Enn 19 Joerhonnert, wéi och de franséischen Ekonomist Thomas Piketty et ganz kloer bewisen huet. An dës ongerecht Verdeelungspolitik, déi dreift eis an en Däiwelskrees, well wat déi Ultraräich an déi Ultra an déi grouss Entreprisen ëmmer méi Räichtemer konzentréieren, wat de Staat ëmmer méi gezwongen ass, fir seng Dépensepolitik ze drosselen, wat dann nach weider d'Ongläichheete verstäerkt, vue dass dat ee vun den Haaptrolle vum Staat jo ass, d'Ongläichheeten ze reduzéieren, wéinstens duerch esou Staat wéi mir en hunn, säit dem zwanzegste Joerhonnert. Déi Lénk mengen, datt mir dësen Trend mussen ëmwenden, well och well eist Land viru groussen Erausfuerderunge steet. Mir stinn wirtschaftspolitesch, ëmweltpolitesch a sozialpolitesch gesi mir haut, datt eise Modell, de Lëtzebuerger Modell, nëméi nohalteg ass, well en op engem iwwerméissege Konsum berout an well en op Steierdumping gréisstendeels opgebaut ass. An dat ass eppes, wat. op länger Dauer net wäert kënne gedroe ginn. Mir brauchen dofir och e budgetäre Paradigmewiessel. Dat heescht, mir mussen amstand d'Depensen stänneg ze kierzen, musse mer endlech d'Recetten erëm erhéijen, fir eeben d'Transformatioun vum Lëtzebuerg an en neien ekonomesche Modell méiglech ze maachen. An dofir ass et haut Zäit, datt déi, déi 40 Joer laang op de Käschte vun der Allgemengheet profitéiert hunn, haut hiren Deel nees dozou bäidroen, fir eis Gesellschaft méi gerecht a méi nohalteg ze maachen. An ech loossen dem Guy elo d'Wuert. Voilà, et ass den Haaptbeweeggrond vun eiser Steier a Budgetspolitik ass genannt ginn. Eise Steiersystem muss staark revidéiert ginn, an dat mat zwee Ziler. Et geet engersäits drëm, méi héich Recetten ze generéieren, fir déi néideg Infrastrukturen an déi wirtschaftlech an ekologesch Transformatioun ze finanzéieren an anerersäits eise Steiersystem méi gerecht ze maachen, eng besser Ëmverdeelung ze realiséieren. An d'Noutwendegkeet dovunner gouf alt erëm eng Kéier d'leschten, bon, zum Schluss vun der leschter Woch ervirgehuewen duerch eng Publikatioun vum Statec Regard, wou ganz kloer gesot gëtt, dass de Wirtschaftswuesstem hei zu Lëtzebuerg an deene leschte Joren haaptsächlech enger Minoritéit vu Leit zu gutt komm ass. Ween also vu Kontroll respektiv Reduktioun vum Räichtum schwätzt, dee muss och schwätze vun enger besserer Verdeelung an Ëmverdeelung. Eise Wahlprogramm setzt dofir dräi wesentlech Akzenter. En éischten Akzent ass deen, datt d'Steieren op de Beruffsprof, op de Betribsprofitter sollen an d'Lut gesat ginn. De Michel huet elo just scho gesot, dass virun 30 Joer dat Verhältnis Betribssteier, Akommessteier vu Privatleit zwee Drëttel, een Drëttel war an dass mer an deene leschte Joren an eng entgéintgesate Richtung komm sinn. Dir hutt an Ären Donnéeën eng Grafik aus dem. Kompendium, deen de Conseil économique et social 2015 verëffentlecht huet, wou dat ganz kloer tëschent 2007 an 2014 gewise gëtt. An dat, déi Tendenz, déi geet och, oder déi ass och nach an deene leschte Joere virugaangen, wa mer nominal kucken, Besteier vun de Betriber, dat heescht Kierperschaftssteier, Gewerbesteier, Fonds pour l'emploi, Déi louch 2001 bei 37,45 Prozent an 2018 läit se elo bei 26,01 Prozent. Mir wëssen, datt eng Tendenz besteet europawäit, international, fir d'Betribsbesteierung erofzesetzen an et gëtt och an dësem Wahlkampf elo schonn erkläert, datt dee Steiersaz, dee mer elo an de leschte Steierreform erofgesat hunn, nach weider misst erofgesat ginn, soss géinge mer net méi konkurrenzfäeg ginn. Mir soen dogéint, och wann de Steiersaz um Pobeier zu Lëtzebuerg méi héich ass wéi a verschiddenen anere Länner, bezuelen a Wierklechkeet, dat heescht real, d'Betriber hei zu Lëtzebuerg déi niddregste Steieren a Steierlaaschten a ganz Europa, inklusiv d'Schwäiz an Norwegen. Dir gesitt dat och erëm op enger Grafik, déi publizéiert ass ginn am Kader vun enger Etüd, déi PricewaterhouseCoopers all Joer mécht, wou gewise gëtt, wat ass d'Steierlaascht vun de Betriber an den eenzele Länner. An déi ass am nidderegsten zu Lëtzebuerg. Dat ass op Ärem Slide 4, kënnt Der dat gesinn. Et ass also esou, dass ganz vill Sputt no uewe besteet, fir déi Betribsbesteuerung eropzesetzen, ouni dass bei eis d'Betriber fortlafen. Et ass jo de Moment esou, dass ëmmer méi Betriber op Lëtzebuerg wëlle kommen an och d'Grenzregioun quasi ausgesuckelt gëtt, well all Betriber wëllen no Lëtzebuerg kommen. Eng ganz Partie Betriber, déi d'Grenz wiesselen, zum Beispill vun Däitschland no Lëtzebuerg, Mir hätte hei eng méi gënschteg Situatioun, souwuel steierlech wéi och wat d'Cotisation sociale ubelaangt. Hunn mir wëllen déi real Besteuerung vun de Betriber eropsetzen, virun allem duerch eng Verbreederung vun der Basis, op déi d'Steier berechent ginn, also dem Ofschaf vun enger ganzer Rei vu Reduktiounen an Abattementer. Dozou gehéiert och zum Beispill déi sougenannte Patentbox. Och an där neier Versioun Si grouss Betriber an der Méiglechkeet, fir weider Steieren ze spueren, ouni datt dofir d'Recherche favoriséiert gëtt? Zweete Punkt, zweete grousse Richtung, déi mer wëllen aschloen, d'Steierlaascht um Kapitalakommes deeër um Loun ugläichen. Aus dem Budget 2018 ergëtt sech, datt 52,6 Prozent vun de Steieren Lounsteiere sinn, an nëmmen 11,4 Prozent Steieren um Kapitalakommes. Wa mer e bëssen zeréckginn nach, de Panorama social vun der CSL, dee seet, Avec un revenu annuel de 55 000 euros, un ménage paie 5,7 fois plus d'impôts sur le revenu du travail que sur le revenu du capital. An déi Grafik, déi aus dem Kompendium och erëm vum CES och an Ären Donnéeën läit, do gesitt Der, dass haaptsächlech do vun 2010 un en immensen Zouwuess komm ass vun dem Gewiicht vun der Lounsteier, dat ass déi iewescht, déi méi violett Linn, wärend beispillsweis den Impôt sur le capital, Impôt sur le revenu du capital, deen als dat blot ganz ënne läit. Dat heescht also, mir mussen do dat ëmänneren. Dat ass total ongerecht, dass een um Kapitalakommes esou vill manner Steiere bezuelt, wéi wann een e Lounakommes huet. Do spillt natierlech och d'Bankgeheimnis fir Residenten eng Roll. Ech wëll erënnern, dass an engem Interview leschte Weekend am Tageblatt de fréiere Chef vun der BGL BNP Paribas nach eng Kéier speziell dat ervirgehuewen huet, den Hastings, dat Bankgeheimnis, dat besteet nach ëmmer fir Residenten. Also mat all deenen Avantagen, déi ech och nach weider wëll nennen, dass alt erëm Steierdumping, sollen déi Räich, déi superräich, ugezu ginn. An déi Ongerechtegkeet, déi wëlle mir duerch eng Partie vu konkrete Fuerderungen am Wahlprogramm stoppen. Eng éischt Fuerderung ass, dass déi 50 prozenteg Steierbefreiung vun den Dividende soll ofgeschaaft ginn. déi op den Aktien aus Lëtzebuerg oder aus den 81 Länner, wou Lëtzebuerg e Steierofkommes huet, spillt. Och d'Steierbefreiung vun de Benefisser op deene Fonds d'investissement spécialisé soll verschwannen. Ech ginn Iech ee Beispill, den Olos Fund. deen dat ganzt ganz neie Quartier zu Gaasperech do baut, deen huet am Joer 2015 insgesamt 27.860 Euro Steiere bezuelt. Dat muss ee sech virstellen, dat ass 0,01 Prozent, ganz einfach d'Taxe d'abonnement op deem Fils Olosfant. Wéi vill? 27.000? 860 Euro. Plus-valuen op dem Verkaf vu Wäertpobeieren, déi ee während méi wéi sechs Méint huet, solle besteiert ginn. Dat ass puer Spekulatioun. Steiervirdeeler, déi mat de Stock Options verbonne sinn, missten ofgeschaaft ginn. Dat ass en Outil de défiscalisation massive, déi Stock Options. Et komme Leit zugutt, Kaderen a Betriber, sou wéi och déi Kaderen a Betriber eng ganz Partie vun anere Steiervirdeeler hunn. Mir mengen, datt déi Steiervirdeeler solle verschwannen. Dann d'Besteierung vun de Funktiounsween, déi sollen erhéicht ginn, doduerch datt de Salaire en nature, deen domat verbonnen ass, eropgesat gëtt. Mir gesinn net an, firwat datt déi normal Leit solle Luxuslimousine bezuelen. fir Kadere vu Betriber, dann d'Plus-valuen un den Terrainen oder zweet Immobilien verkaaft ginn, solle méi héich besteiert ginn. Mir mengen ausdrécklech, also dass mer zweet Immobilie soen, klammen mer ausdrécklech dat aus, wat elo den éischte Logement ass, a mir klameren och aus, Terrainen, déi zum Beispill elo eng Bomi wëllt hale fir d'Enkelkand oder esou. Et geet hei guer net dodrëms. Et geet drëms ëm Spekulatioun, grouss Spekulatioun op Terrainen vu Promoteure, vu Leit, déi vill Suen hunn. Ech wëll drun erënneren un eng Etüd vum Statec vun 2012, déi weist, dass 80 Prozent vun den Zweetimmobilien hei zu Lëtzebuerg an den Hänn si vun 10 Prozent vun de Leit. An ech als fréiere Conseiller am Gemengerot vun der Stad, wou mer iwwert den neie PAG geschwat hunn, hunn och festgestallt, dass bei de Reklamatiounen iwwert de neie PAG ëmmer erëm déi selwecht Nimm opgetaucht sinn. Dat heescht, déi Leit hunn iwwerall an der ganzer Stad hunn déi Terrainen an Haiser. Genau esou verhält et sech och, wa mer fuerderen, d'Basis vun der Grondsteier op den. Här Fritsch, just ganz kuerz, 80 Prozent, dat si Prozent, déi bleiwen am Staat oder am Land? Am Land. Am Land. Dat ass eng landeswäit Etüd. Et verhält sech och esou, wa mer fuerderen, d'Basis vun der Grondsteier op den zweet Immobilien der Realitéit unzepassen. Déi Basis ass zanter 1941 net méi verännert ginn an doduerch ass d'Grondsteier extrem niddreg, bal scho kann ee soen um Niveau vun enger Hondssteier. An d'Promoteuren, déi Terrainen accumuléiere während Joeren, déi maachen dat also ouni datt se iergendwéi steierlech mussen dofir eppes bezuelen oder substantiell musse bezuelen. Mir huelen natierlech och automat ausdrécklech den éischte Logement vun deeër Tax aus. Mir wëllen och eng Verméigenssteier vun 0,5 Prozent erëm aféieren, dovun awer och d'Spuereinlage vu bis 200.000 Euro an de Wäert vun dem éischte Logement dorausfalen.

wou mer eng Berechnung gemaacht hunn op der Basis vun den Donnéeën, déi de Conseil économique et social am Joer 2015 am Kompendium gewisen huet, wou Der gesitt, wéi ongerecht d'Verdeelung vun dem Akommes hei zu Lëtzebuerg ass, zum Beispill 8,5 Prozent vun de Leit verfügen iwwer 0,7 Prozent vum Akommes, wärend deem ronn 30 Prozent vum Akommes sech konzentréiert op ronn 7 Prozent vun de Leit. An do sinn natierlech, haaptsächlech bei deenen ieweschten Beräicher, natierlech eng ganz Partie vu Revenue guer net abegraff, well mer jo schonn eng ganz Partie vun Abattementer hunn, déi, hei handelt et sech jo ëm de Revenu déclaré imposable, deen eng ganz Partie Abattementer, do gëtt dat guer net imposéiert, gëtt guer net besteiert. An dann hu mer natierlech och erëm d'Bankgeheimnis, gell, fir Residenten, wat jo och spillt. Voilà, an den leschte Joeren goufen zu Lëtzebuerg déi mëttler Akommenskategorien ëmmer méi staark an déi héich Akommessen ëmmer manner staark besteiert. Dat huet och déi rezent Steierreform net substantiell geännert. Do huet jiddereen zwar e bësse bäikritt. Mee déi iewescht Kategorien hu méi Bäik kritt. An och wann d'DP ëmmer vun der gerechtster Steierreform schwätzt, seet de Country Report Lëtzebuerg 2017 vun der Europäescher Kommissioun eppes ganz aneschtes. Si hunn dozou folgend déi Grafik publizéiert, déi Der op dem Slide 9 hutt. An do geet kloer eraus ervir, si soen dat och, le gain relatif le plus élevé 4,2 Pourcent s'observent pour la dixième décile. Dat heescht, déi Leit, déi wierklech vill Suen hunn, déi hunn duerch haaptsächlech Abattementer, hunn déi nach vill méi dobäi gewonnen. Mir wëllen déi staark Progressivitéit vun der Steiertabell bei mëttleren Akommessen entschäerfen an d'Progressivitéit vun der Steiertabell bei héijen Akommessen, mir denken do un 200.000 Euro pro Joer, Vergréisseren. Eng Erhéijung maache bis 48 Prozent, also duerch verschidden Tranchen ëmmer bäisetzen. Dat heescht, d'Geréngverdénger an d'Mëttelverdénger, déi sollen entlaascht ginn an déi héich Revenue solle méi besteiert ginn. Mir sinn och am gaangen un enger engem Basisbarème ze schaffen a mir fuerderen zanter Joren och reegelméisseg d'Indexéierung vun der Steiertabell fir déi kal Progressioun ze verhënneren. Mir tréden och an fir eng eenzeg Steiertabell mat enger Gewiichtung no der Zuel vun de Leit déi am Stot sinn, sou zum Beispill och déi total ongerecht Iwwerbesteierung vun den Allengerzéiende verschwannen. Mir gesinn dat Ganzt als budgetsneutral. Dat heescht, dass net op duerch déi do Aart a Weis wou mir wëllen méi Suen rakréien, mee dat wat déi eng méi bezuele sollen déi aner manner. manner bezuelen. E véierte Punkt, dat ass eng responsabel Steierpolitik op europäeschem Plang. Et gëtt eng Verbindung natierlech tëschent deer ongerechter Steierpolitik hei zu Lëtzebuerg an der Roll vun der Finanzplaz Lëtzebuerg. D'Finanzplaz huet also net nëmme Virdeeler fir déi normal Leit. Mir wëssen awer, dass se fir Lëtzebuerg eng immens grouss Roll spillt an dofir stelle mir déi Finanzplaz och net a Fro. Wat mer a Fro stellen, ass awer déi schlëmmsten Elementer vu Steierhannerzéiung a mir wëllen déi ausmierzen. Aner Staate loosse sech dat souwisou net méi laang gefalen. An et ass besser, doraus fräiwëlleg erauszetrieden, wéi herno ultimativ dozou forcéiert ze ginn. Mir trieden also dofir an, dass Lëtzebuerg an Zukunft eng responsabel Steierpolitik op europäeschem Plang ënnerstëtzt, Dat ass bis elo nach laang net de Fall. Mir musse feststellen, dass déi Dräierkoalitioun iwwert deen automateschen Austausch vun Informatiounen, déi e sech nu wierklech net méi konnt entzéien, do ass jo déi ganz Luxleaks-Geschicht mat erakomm, op all méigleche Pläng de Moment blockéiert. Si versicht zu All Moment d'Transparenz a Steierharmoniséierung ze verhënneren, ersetzt déi nidderegst Variant vun den europäeschen Direktiven allkéiers ëm. An eisem Wahlprogramm stinn deem géintiwwer véier wesentlech Fuerderungen, wat d'Haltung zu der europäescher Steierpolitik ubelaangt, Éischtens, sech dem Steierdumping an dem Dogma vun der Steierkonkurrenz widdersetzen, zweetens d'Aféierung vun enger europäescher Finanztransaktionstax ënnerstëtzen, drëttens d'Steierflucht an d'Steiervermeidung bekämpfen a véiertens d'Kooperatioun vun de Steierverwaltungen an Europa verbessern. An déi Haltung gëtt doduerch begrënnt, dass et noutwendeg ass, d'Erosioun vun de Steiern ze bekämpfen, fir virunzekommen op sozialem, wirtschaftlechen an ekologeschem Plang. souwuels an Europa wéi och zu Lëtzebuerg, a mir kënnen am eegenen Interesse net weider den Hond am Keelespill sinn an géintiwwer vun deenen alen net als Team, aneren net als Teamplayer optrieden. Fënnefte Punkt, schliisslech wëlle mer och eng wesentlech Aspuerung virhuelen um Niveau vun de Verteidigungsausgaben. Déi wëlle mer op 0,2 Prozent vum PIB erofsetzen, wat 200 bis 250 Milliounen pro Joer géing spueren. Mir mengen, mir solle weider op d'Kooperatioun setzen an net op Waffen a Gewaltuwendung. Lescht Element, Wat bréngen déi Virschléi un zousätzleche Recetten? Mir wëllen eisem Land déi néideg Recetten zoukomme loossen, déi mer brauchen, fir déi wirtschaftlech Transaktioun ze bewältigen. A mir hunn och eng ganz Partie vun Donnéeën, wou mer kënne soen, dat bréngt jiddefalls 1,5 Milliarden Euro méi, wat mer virschloen, also dat ongeféier 10 Prozent vun de Jötzjen Budgetrecetten. 't ass allerdéngs schwéier präzis Angaben zu all Element do ze maachen. Dat erkläert sech aus deene ganz wéinegen Donnéeën, wat alt erëm eng Konsequenz ass vun där systematescher Intransparenz a Vertuschung, déi hei zu Lëtzebuerg zanter Joerzéngten a Finanzfroe praktizéiert gëtt, sou dass zum jëtzegen Zäitpunkt quasi onméiglech ass, zu ganz parti Punkte kloer Berechnungen ze maachen. Natierlech besteet d'Bankgeheimnis nach ëmmer fir Lëtzebuerg an dass der Steierverwaltung ënner Strof verbueden fir Informatiounen sech bei Banken ze beschafen, et sief dann et läit wierklech eng staark Presomptioun vir wat Drogenhandel ubelaangt oder Terrorismus. D'Verméigenssteier fir Privatpersoune gouf 2009 ofgeschaaft. Et besteet keng Ierfschaftssteier an direkter Linn Wéi scho gesot, 1941 gouf déi lescht aktualiséiert Bewäertung vu Grond a Buedem virgeholl a bis viru kuerzem hat d'Steierverwaltung eng chronesch Ënnerbesetzung vu Leit. A mir hunn d'Ausso vun engem Steierbeamte gehat, datt den deemolege Minister Frieden recommandéiert huet, anescht ze schaffen. Dat heescht an anere Wierder, manner ze kontrolléieren, amplaz datt géige Leit agestallt ginn. Et gëtt also zu Lëtzebuerg quasi keng Statistik iwwert d'Verdeelung vu Räichtum an Akommes. An dofir ass et ganz schwéier fir och sech virzestellen, wat fir konkret Zuelen datt een do kënnt produzéieren. Mir hunn eng puer sporadesch Donnéeën, wéi zum Beispill dee Kompendium vum Conseil économique et social oder dann dat, wat ech Iech gesot hunn iwwert déi Statec-Etüd vun 2012, wat d'Verdeelung vun den Immobilien ubelaangt. Mir kënnen also soen, dat ass ongerecht verdeelt. Mir Hunn awer ganz wéineg Donnéeën. Jo, merci Guy. Also nach e puer Wieder zu der Aart a Weis, wéi mer géife mat eventuelle Recettë prioritär ëmgoen. Wéi ech schonn an eiser Aleedung gesot hunn, steet eist Land haut virun enger Rei Erausfuerderungen, wéi natierlech déi steigend Ongläichheet, D'sozial Inegalitéiten, déi eng vun den Herausfuerderungen ass. Mir hunn natierlech och déi Wunnengskris, déi alleng wéinst der Passivitéit vun der ëffentlecher Hand haut total ausser Kontroll ass. Mir hunn eng Mobilitéitspolitik, déi an de siwwenzeger Joren an dem Credo fir de motoriséierten Individualverkéier hänke bliwwen ass. Mir hunn eng Ëmweltpolitik, déi net verhënnert, datt d'Loftqualitéit d'Buedemqualitéit, d'Biodiversitéit erofginn an datt Lëtzebuerg an Europa, wat Klimaschutz ugeet, Schlussliicht ass. A fir dësen Erausfuerderungen entgéintzetrieden, hu mir eben eng Rei Prioritéite fir Depensë fixéiert, kuerzfristeg a längerfristeg Prioritéiten. Wat elo déi kuerzfristeg Prioritéiten ugeet, do ass natierlech de soziale Beräich eis ganz wichteg mam Chômage notamment deen eropgeet, an do wëlle mer, mir wëllen insgesamt de Sozialstaat stäerken, an besonnesch wat elo de Chômage zum Beispill ugeet, wëlle mer jo de Staat zum Employeur en dernier ressort maachen, dat heescht, datt dee ganze Chômagesystem, deen aktuell besteet, géif ersat ginn duerch en neie System. wou wann de Chômeur, dee schaffe wëll, keng Aarbecht fënnt iwwert d'Vermëttlung bei engem privaten Entrepreneur, dass en dann de Staat him géif kucken, eng Aarbecht direkt zur Verfügung ze stellen. Wat elo zweetens eng zweet Absolut Prioritéit ass natierlech den ëffentlechen Transport, well mer zu Lëtzebuerg eben an engem Verkéierskollaps sinn. Natierlech gëllt et do och längerfristeg ze investéieren, mee och kuerzfristeg wéilte mer zum Beispill d'Gratuitéit vum ëffentlechen Transport aféieren. Ech erënneren un, d'Gratuitéit besteet schonn fir e groussen Deel vun der Bevëlkerung. Mir wëllen dat just.